Онон бытаарыыбын урутуп уонна Яндекс.Дзен платформаларга таһааран көрүөм. Дьэ, бүгүн тугу этээр гынабыный? Күн бүгүн нэһилиэктэргэ тыа сиригэр уопсайынан Саамай тыын куһалҕаннаан сир боппуруоһа буолар. Чуолаан тыа хаһаайыстыбата туттуллар сируот быһата, ходуһа, мүччүрэҥ сирдэрэ. Дьэ, үгүс киһи сүөһү ииттэхпит этэ даҕаны оттуур ходуһабыт суох диэн буолар. Чугастааҕы суоллаах-иистээх сир барыта үлэллэн турар диэн буолар. Ону барытын биһиги миҥинээҕи ордук билэҕит, онон ону лэбирдиир наада буол курдук. Дьэ, нэһилиэк хас биирдии нэһилиэк былыр былыргаттан бэйэтэ сирдээх-уоттаах хатта. Ыраахтаҕа да саҕана, сэбиэскэй даҕана, билигин даҕаны, хапытаал кэмигэр даҕаны сирин-уотун өссө төгүл икки тыһыынча өһүйбүт икки тыһыынча түөрт сыллаахха бүгэр көтөн тураллар. Дьэ бу сиргэ-уокка биһиги өбүгэлэрбит, аҕаларбыт, эһэлэрбит билиҥҥитээҕэр хас да төгүл элбэх сүөһүнү-сылгыны ииттэн олорбуттара. Арай билигин дьэ бу өркөн өйдөөх, үтүмэн үгүс үөрэхтээх дьоннор халайалларын кэннэ кэмигэр сирбит тиийбэт аатырда. Туох барыта халайыыттан тулуктаах хапта. Туох барыта халайыыттан тулуктаах. Сэбиэскэй кэмҥэ нэһилиэктэр сирдэрин-уоттарын

Онно бэҕэпилэр курдук туохтан диэни доҕор управление имущественных и земельных отношений диэн баар этэ онтон алайаллар алайбыта буолаллар чыгыны эттэххэ киниттэн этэр буоллахха дьэ бу манна атар ол төрүөттэрдэ нэһилиэктэр бэйэлэрин сирдэрин дьаһайбаттар уонна улуус кииниттэн халайбыта буолаллар да ол төһө сөптөөҕүн сөтөгөйүн даҕа толкуйдаан көрүҥ да аны туран нэһилиэктэр дьаһалталара Саха омук төрүт дьарыгынан дьарыктамматтар, ол эбэтэр тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар боломуочуйалара уох нэһилиэк дьаһалталара. Мантан ордук халымааргы быһыы баар буолан сатаммат этэ. Нэһилиэк сирин холобур Үөһээ Бүлүгэ, Туобуйа сирин-уотун ол сүүрбэ биэс көстөөх ыйга баар улуус дьаһалтата хантан билэн хайдах халайар кыахтаах буолуой өл эбэтэр ээйик Өлөөнтөн отут биэс көстөөх ыйга ол эбэтэр бу барыта сыбыс-сымыйа үлэ буолар ол ханна баара тиийдэххинэ ол дьоннор сирбит суох диэн буолар сирбит оҥоһуллубат диэн буолар Хантан ууннун кус саахайга баарыыры ким дьаһайаат? Дьаһайыам баҕарбытын дээн кыйын дьаһайар кыаҕым. Билигин дьэ бу тыа хаһаайыстыбатын боломуочуйаларын олохтоох бэйэни халайыныга, ол аата улуус киинигэр муниципальнай оройуоннарга биэрдибиттэн буолла, Мин санаабар, мантан туох да уларыйыы тахсыа суоҕа. сир уонна тыа хаһаайыстыбата диэн быссыспат ситимнээх боппуруостар буолаллар. Манна халамааргы акаары быһыыны көннөрөр биир суол бар. Олохтаах салайыныы биир таамнах булуохтаах, ол таам нэһилиэктэ таамнанна. Ол эбэтэр олохтоох бэйэни салайыныы нэһилиэктэ таамнанан буолар. Ол аата тугуй? Тыа хаһаайыстыбатын боломуочуйалара нэһилиэккэ бэриллэр. Ол аата тыа хаһаайыстыбата көрүллэр үп-харчы нэһилиэккэ быһатыгар тардар. Нэһилиэк аайы муниципальнай баайга уонна сиргэ Сыаннаһыы управлениелара тэриллэллэр, онтон нэһилиэкэ улуус киэнин курдук буолуо буолбатах буоллаҕына, биир икки киһилээх отдел тэрилинэҕинэ сөп буолуо диэхинэ мин холобур муниципальнай баай нэһилиэккэ

Чугаһын бирлидианыбын, холобур, билиҥҥин мөччүрэҥ уонна холоот сирдэрин биэс сылга арендалыыллар. Аны туран урукку урут бэриллибит сирдэри муниципалитет төннөрүөн сөп. Холобур, олус судургутаах дьыала да буоллар, холобур, сир атын сыалга туттуллар буоллаҕына, Ол эбэтэр туттуллубакка буомурар, холобур, лаҥканнан, сэтиэнэҕинэн саба үүнэр, дулҕаннан бүрүллэр буоллаҕына, суут быһаарыытынан төннөрүөххэ бу сири. Манна биллэн турар юристар үлэлиэхтэрин наада, аны туран барыта суут быһаарыытын да буолбатар, ол бэйэ дьонуттан бэҕэр биир да ылыахтара буоллаҕа. Олору кытта кэпсэтэн холобура, кырата дьэ удамыр хоос төлөбүргэ договор о праве переуступке диэн баар, онон холобур Муунсупуйа атын киһи аатыгар көрдөрүөххэ сөп дии саныыбын Итиргэ эле киһи кэпсэтин ынах мыҥыраһан быһаарсар, онон биирдин тубахтаргытын кытта биир булуоххутун сөп буоллаҕа дьэ бу буолар, сөптөөх нэһилиэк Нэһилиэк ол аата тыа сирэ сайдар суолаһатта. Тыа хаһаайыстыбатын боломуочуларын биэрии нэһилиэктэргэ, ол аата үбэ-харчыны көрүү уонна нэһилиэк сирин-уотун бэйэтэ дьаһанар буолуута. Бу дьиҥнээх олохтоох бэйэни салыныы диэн ол буоларыттан. Бу маны даапилэргэ курдук Ил Түмэн депутата Владимир Поскачин туруорсар уонна кини кытта э, сомоҕо күүс общественнай тэрилтэ туруорсар. Э, аны бэҕэт бэккэ билэр буолатаахыт, кинилэр туохха ол оҕураллар үһү да ээ биллэн турар бу кэлэр сылга көрүлүөхтээх олохтоох халайыныы саҥа сокуонун барылыгар бу кэлэр сылга икки сүүс ааҕыыга ылынан бараннар ылына ылыныахтаахтар ол сокуону кликра сокуона диэн ааттыыллар

Биир эбэтэр хас даҕаны нэһилиэнньэлээх пуун киирэр муниципальнай тэриллиитэ бу муниципальнай уокурук буолар диэн ол аата. Ол аата биһи хас биирдии нэһилиэкпит бэйэтэ туспа муниципальнай уокурук буолар кыахтаах атта. Манна киһи өйдөөбөтө диэн суох барыта барыта дьэҥкэ эптэ. Олохтоох салайыныы Бу дьоҥҥо саамай чугас былаас оннук буолуохтаах да. Дьон бэйэтин олохтоох дьон былааһат да. Уонча оҕустаах эргэ олорор оройуон кииниттэн киинэ баар былаас буолбатах да. Аны туран публичнай былаас син публичнай былаас биир кэлим хитимиэр киирэр буоллаҕына Ол публичнай былаас хас биирдии нэһилиэккэ тиийиэхтээх. Бу публичнай былаас син улаата эппиэтинэс сөптө. Эппиэтинэстээх былаас хас биирдии нэһилиэккэ баар буолуохтаах. Ол э, публичнай былаас улуус киинигэр тиийэн тохтоон хаалар буоллаҕына, Ол аата ээ Россия Конституциятын утары курдук буолар. Биһиги республикабыт салалтата Россия Конституциятын утарар буолан тахсар. Тоҕо диэтэххэ, публичнай былаас туһунан ээ Конституцияҕа киирбитэ уонна туһааннаах окуон Россия окуона ылыллыбыта. Ээ бу публичнай былаас Тооппо былаат тэриллибитэ хас биирдии Россия хас биирдии муннугар үлэлиэхтээх. Биһиги былааспыт республика былааты руоссарын курдук улуус киинэ тиэн бүтэн хаалыбатта. Бу публичный былаас улуус таамааркатын быстан хаалар боллаҕына, ол аата онтон сылгы нэһилиэктэргэ бу Улуустаабынын муниципальнай уокурук баһылыгын баһылыга бэйэтэ билэринэн дьаһайар курдук буолан хаалар. Публичнай буолбатах буолар. Публичнай былаат суох нэһилиэктэргэ онон хата дьаһайарын киминэ билбэт. Бары баарынан таха произвол курдук буолан хаалар. Онон публичнай былаат Аа, хас биирдии нэһилиэккэ барыта тиийиэхтээх. Арассыыйа хас биирдии муннулар. Онон, аа, онон нэһилиэктэргэ ээ, олохтоох бэйэни салайыныы суох буоларын туруорсар буоллаҕына, ол аата республика былааһа Арассыыйа Конституциятын утарар дин өйдүөххэ наада. Эттэ. Э, хайдаан иһин олохтоох бэйэни халайыныы Үлэһиэхтээх, маннык бу халымааргы быыны тохтотор кэм кэллэ эттэ. Нэһилиэк муниципальнай уокурук буолуохтаах уонна бэйэтин сирин-уотун бэйэтэ дьаһайыахтаахтар. Нэһилиэк дьаһалтата саха омук төрүт дьарыгынан, тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар боломуочуйалаах буолуохтаахтар. Онно тууламмыт үп-харчы нэһилиэктэр

Онтон мыла дизем мыла былыргылыы этиргылыы эрбэххитин чуччатаҕыт. Ээ чэ аны көрсүөххэ диэри. Барыгытын кэлэн иһэр Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин